Voilà, mir hatten haut de Mëtteg äh, Regierungsrot, wou mer zwee Haaptpunkten um Ordre du jour äh, haten. Den éischten ass den Avis vun der nationaler Ethikkommissioun äh, zu rapport zu den nächste Phasen bei der Impfstrategie an den zweete Punkt wor deen iwwert d'Mesuren, déi d'Grenze concernéiere vum Areese an de Grand-Duché. Zum éischte Punkt, Avis vun der Commission nationale d'éthique. Rappel, Mir hate jo eng éischt Phas, déi elo nach amgaang ass, wou mer ugefaang hu mam Personal aus den, also Professionnels de santé in globo ze impfen. Dann d'Personal vun den Etablissements de santé, dat heescht och an de Spideeler an och déi an den Alters a Pfleegenheemer. An och d'Residenten aus den Alters a Pfleegeheemer si och amgaang geimpft ze ginn. Mir kommen elo esou lues. an den nächste Wochen an eng zweet Phas. Déi zweet Phas vun der Strategie soll och gemäss dem Avis vun der Commission nationale d'éthique dem Alter nogoen. Dem Alter nogoen. Mir géifen dofir déi nächst Kategorie fir déi Leit reservéieren iwwer 75 Joer. Dës Persoune ginn iwwer Postwee och invitéiert an do dem Alter no. Dat heescht, mir fänke mat den eelere Leit an där Kategorie un a ginn erof bis 75 Joer. Do donieft an där Kategorie vun där zweeter Phas gehéieren och déi Leit, déi Persounen, déi hautement vulnérabel sinn. Dat ass eng Qualifikatioun, déi och zeréckbehale ginn ass duerch d'Commission nationale d'éthique a wou zesummen och Patienten, déi wierklech speziell Traitementer hunn oder déi wierklech ganz, ganz héich à risque sinn, sollen nonobstant den Alter, dat heescht, egal wéi en Alter se och hunn, kënne geimpft ginn. Déi Lëscht gëtt etabléiert, nodeems d'Santésministesch och de Comité des maladies infectieuses consultéiert huet an och dës Woch Gespréicher huet tëschent dem Comité des maladies infectieuses an zesumme mat Representanten och vun den Dokteren. Dat ass déi zweet Phas. Déi drëtt Phas, déi kënnt, wann ee méi d'Präzisioun och huet vu Livraisone mat de Certituden, mat de Quantitéiten, an da wäerte mer och déi kënnen dann och festhalen. Zu dem zweete Punkt, dee mer haut um Ordre du jour haten iwwert d'Areesen an d'Lëtzebuerger Land, wäerten ab dem 29, ab dësem Freiden, nei Mesuren gëlle fir an d'Land eranzekommen. An dat zielt fir d'Arees mat de Fliger. Dat mir hunn eis limitéiert op de Vol aérien. Et woren Diskussiounen och iwwert de Verkéier an per Auto oder och per Zuch, wou mer wëssen, dass eng Kontroll ganz, ganz schwierig och ass. An esou wéi mer och e Freideg annoncéiert haten, hu mer Consultatiounen och mat de Nopeschlänner och gehat. wéi gesot, e Freiden, an dat fir eng Durée vun ganze Februar, dat heescht bis Enn Februar, wäert en als Konditioun, fir op Lëtzebuerg ze kommen, en obligatoreschen Negativtest do sinn, ob dat e PCR oder Schnelltest, en Antigentest ass, deen eng maximal Durée vun 72 Stonne dierf hunn. Dat ass d'Konditioun, fir an de Fliger eranzeklammen. Dee muss och da presentéiert ginn. En supplément ginn et och fir Net-EU, et heescht ausser Schengen, Areesen duerch mam Fliger ukommen duerch Net-EU-Länner, wäert och um Findel selwer e Rapidtest gemaach ginn, en Antigentest, deen och supplémentaire ass. Mir waarden och déi nächst Deeg of. Dir wësst, dass d'Kommissioun och ugekënnegt huet, dass se där donkelrout Zone giff definéieren, déi och an der EU sinn, déi wäerten och dobeikommen. Mir sinn eis bewosst, dass och an der EU a verschiddene Situatiounen am Moment, a verschiddene Plazen am Moment d'Situatioun eng ass, déi och vill Ustiechungen huet. An do kann een net ausschléissen, dass och EU-Zonen oder EU-Länner an den nächsten Deeg oder Wochen och op där Lëscht kommen, wou dann nach als Condition supplémentaire e Rapidtest ass, wann een hei zu Lëtzebuerg ukënnt. Mir waarden do op d'Conclusioune vun der Kommissioun, déi och mat der ECDC wäerten do déi Punkten och eis presentéieren. Wéi schonn virdrun erkläert, ass dat, wann ee mam Fliger areest, dat heescht d'Frontalieren si lo net concernéiert vun deenen Tester, mee fält fir, All Persoun, déi op Lëtzebuerg kënnt, no enger Vakanz oder engem Séjour à l'étranger vu méi wéi 72 Stonnen, an dat gëllt fir Résidenten oder Net-Résidenten, dat heescht fir Leit, déi hei wunnen, mä awer och esou gutt fir Leit, déi net hei wunnen, déi, wéi gesot, aus dem Ausland kommen a méi wéi 72 Stonnen och am Ausland waren. Dës Mesure, wéi gesot, ziele bis den 28 Februar an wäerten ab dësen Freideg och a Kraaft trieden. Dat sinn déi zwee Haaptpunkten, déi mer haut um Ordre du jour hate vum Regierungsrot. A géif direkt der Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn, fir méi an Detail kënnen ze goen.
Jo, merci. Dat Essentiellt ass eigentlech schonn gedot, gesot. Vläicht fir d'éischt zu der Impfstrategie. Do si mer haut e Schratt weider komm, fir eng Visibilitéit op déi nächst Phas ze ginn. Ech géif just nach eng Kéier vläicht rappeléieren, wourëms geet et an der lëtzebuergescher Impfstrategie. Et geet drëms, fir d'éischt deene Leit d'Méiglechkeet fir eng Impfung ze ginn, déi Dee gréisste Risiko hunn, wierklech un dëser Krankheet ze verscheeden oder schwéier Komplikatiounen ze maachen. Dat ass eist Zil, dat ze evitéieren an déi Leit, déi am meeschte Risiko hunn, am Fongol am schnellsten duerch de Schutz vun der Impfung kënnen a Sécherheet bréngen. Hand an Hand domadder geet natierlech och déi Situatioun an eise Spideeler, well grad dës Leit, déi ebe riskéieren, schwéier krank ze ginn, déi statistesch gesinn Méi e grousse Risiko wéi déi aner, dat sinn natierlech och déi, déi eng Belaaschtung fir de Gesondheetssystem duerstellen. An dofir ass et deen duebelen Objektiv, déi duebel Zilsetzung, fir esouwuel si selwer prioritär ze schützen, wéi och doduerjer natierlech dofir ze suergen, datt fir eis alleguerten eis Spideeler esou gutt wéi méiglech kënnen funktionéieren an net iwwerlaf ginn. Dofir an där éischter Phas, nach eng Kéier als Rappell, war et d'Approche fir ronderëm vulnerabel Leit e Cordon sanitaire ze setzen, dat heescht eng Impfung fir déi Leit, déi am Gesondheets a Fleegesecteur selwer schaffen, also ronderëm krank Leit, ronderëm vulnerabel Leit. Dat gëllt esouwuel fir d'Spideeler wéi och ausserhalb vun de Spideeler an och an de Réseauen, Réseau de soins. Dat sinn alles Professiounen, déi direkt un der Front sinn a ronderëm Leit schaffen, déi engem héije Risiko ausgesat sinn. An dann an der éischter Phas och um selwechten Niveau d'Résidenten selwer aus den Alters a Fleegestrukturen, well si duerch dat not Zesummeliewen an duerch hiren Alter ganz besonnesch der Gefor ausgesat sinn, un dësem Virus eben ugestach ze ginn an dann och Komplikatiounen ze maachen. An der éischter Phas, wësst Der, dass d'Impfung op verschidden Aart a Weise virleeft, eng Kéier op de Sitë selwer vun de Spideeler, awer och an de Centres de vaccinationen, fir dat Personal, wat ausserhalb schafft, an och an den Altersheemer, a geschwënn och fir d'Personal op der Plaz an de Sitë. An deem selwechte Sënn huet och elo d'Ethikkommissioun sech ausgelooss, dass mer an där selwechter Logik solle weiderfueren, Wann een dat weider denkt, da sinn als nächst eis eeler Matbierger un der Rei, déi, déi wierklech dem Alter no vun uewen no ënnen da giffen ugeschriwwe ginn, mat enger ënneschter Limitt hei vu 75 Joer, well mer wëssen an och gesinn hunn, dass dat wierklech déi Alterskategorie ass, déi hei dem gréisste Risiko ausgesat ass. Doniewent, an dat ass wichteg, ass et och d'Meenung gewiescht vun der Ethikskommissioun, fir eng parallel Schinn opzemaachen, déi onofhängeg ass vum Alter vun de Leit, wou et ëm déi héich Vulnerabilitéit vun de Leit geet. Wat bedeit dat? Dat si Leit, déi am Fong geholl onofhängeg elo vun hirem Alter duerch hir Gesondheet an enger Situatioun sinn, wou se e ganz héije Risiko hunn, wa se giffen dëse Virus kréien. Do ass et selbstverständlech den Dokter, dee wäert gefrot sinn, fir dat anzeschätzen. An et ass schonn ugeschwat ginn, mir hunn och do Lo, opgrond eben vun där heite Piste, déi eis virginn ass an déi mer och akzeptéiert hunn, schonn en Avis ugefrot bei eisem Conseil supérieur des maladies infectieuses, fir do déi néideg Virgaben ze ginn. Et ass wichteg, dass eis Dokteren, eis Medeziner wëssen, wat domadder gemengt ass, eng Persoun, déi eng héich Vulnerabilitéit huet. An an deem Sënn wäerte mer am Laf vun der Woch och wierklech kënnen eng Richtlinn opstelle vun der Santé aus, déi mer dann zesumme mat den Doktere festsetzen an dann dee Moment déi richteg Konditioune schafe fir datt d'Leit, wa se sech un hiren Dokter wenden, dann och deementspriechend e Certificat kréien, deen dat festhält. Dat ass et fir déi zweet Phas elo vun der Impfcampagne. Wéi gesot, eeler Leit, ugefaangen mat deenen Eelsten bis zum Limit vu 75, a parallel dozou déi als hautement vulnérable, also déi wierklech duerch hire Gesondheetszoustand enger besonnescher Gefor ausgesat sinn. Wichteg, dat wäert nach eng Woch daueren, bis do déi néideg Richtlinnen do sinn fir d'Dokteren. Et huet also kee Wäert elo schonn an deenen éischten Deeg bei den Dokter ze goen, fir do e Certificat Ze froen. Domadder giff Der just do fir e klenge Stau bei den Dokteren suergen. Si hunn nach net déi Richtlinnen. Déi kréie se vun eis am Laf vun der Woch. A wann dat bis steet, dann ass et och de Moment, fir da mat sengem Dokter ze kucken, ob een déi Konditiounen erfëllt, fir dann an déi dote Kategorie vun der Phas zwee ze falen. D'Reesbestëmmungen, dat steet an direkten Zesummenhang mat der Gefor, déi am Moment ausgeet vun neie Variatioune vum Coronavirus, déi ënnerwee sinn. Dir héiert dat alleguerten och international an der Press. Mir sinn do net ausgespuert. Dat bréngt, féiert dozou, datt mer hei ganz besonnesch virsichteg musse sinn an einfach evitéieren, datt ze vill Leit wierklech vu baussen erakommen, ouni getest ze sinn. Dat ass ganz wichteg, datt mer do e Filter setzen. Dofir ass et de Wonsch, och elo ganz schnell hei ze handelen an all Flich, déi hei zu Lëtzebuerg erakommen, deene Konditiounen ze ënnerleeën. Dat ass, et ass scho gesot ginn, also d'Konditioun, fir wierklech, wann een areest op Lëtzebuerg, egal vun wou, dass een, äert een an de Fliger klëmmt, en negatiivt Testresultat brauch. Dat kann e PCR-Test sinn, kann och e Schnelltest sinn. Dat ass wichteg, dass een dat ka virweisen. An da kënnt eng Zousazkonditioun dobäi fir Leit, déi entweder direkt oder iwwer den Transit aus engem Stat zréckkommen op Lëtzebuerg, deen ausserhalb vun der Europäescher Unioun läit. Do kënnt eng Zousazkonditioun dobäi, an zwar déi, dass een hei dann um Findel nach eng Kéier muss e Schnelltest maachen. Den Test generell virum Boarding, deen däerf net méi wéi 72 Stonnen al sinn. An et gëtt och eng Rei Exceptiounen. Fir dat Ganzt net ze vill komplizéiert ze maachen, géif ech et op dat Wesentlecht erofbriechen. Et ass esou, datt wann een elo manner wéi 72 Stonnen am Ausland war, da spillen déi Reegelen net. Also e ganz kuerze Séjour, dat géif goen, ënnert der Konditioun, datt et awer an der. Europäescher Unioun war an net ausserhalb, ass wéi gesot dann déi Zäitspan vun 72 Stonnen, déi spillt, wou een dann déi Konditiounen net misst erfëllen. Da sinn och dovunner ausgeholl d'Transporteuren, also déi, dat wären dann d'Crewen vun de Fligeren, déi net missten déi heite Konditiounen erfëllen an och net d'Passagéier, déi hei zu Lëtzebuerg just am Transit wieren, déi just hei géifen tëschelande fir weider ze fléien. An dann hu mer och nach eng Rei Ausnahmen, déi et och elo scho gëtt fir de Staff diplomatique, wa si hei fir kuerz hei am Land just sinn, fir eng Durée vu manner wéi 72 Stonnen. Eng nei Ausnahm gëtt et och fir Leit, déi am Ausland wären an zréck willte fléien, déi scho Covid gehat hätten. Do ass et mat engem Test net ëmmer esou einfach, fir e verlässlecht Resultat ze hunn. Do ass eng Alternativ virgesinn, Dës Leit kënnen e Certificat virweisen, wa se an de Fliger klammen, deen deen bestätegt, dass se Covid schonn haten an och hiren Isolement gemat hunn. Dee Moment brauche se keen negativen Test ze maachen. Dat ass och wichteg, well et do mam Test net ëmmer esou opschlussräich ass, wann ee wann ee just den Test giff froen. Voilà, dat ass et zu deenen neie Mesure vun haut.